тивӗҫлӗ ҫынсен те. Мӗншӗн тесен енчен те вот халь хулара мӗн пулса пирӗн мана хама питӗ килӗшет ҫак пирӗн залив текенни. Залив мар, они слив пока, но может кинь залив табать Пӗтӗм шывҫан та юхать пирӗн хула мӗне алӑ ҫумӗсем. Вот. Но вырӑнӗ хитре. Пирӗн Шупашкар питӗ хитре рельеф местности япай. Ну, ладно, вӑл балӑхсем пирки калаҫмасть. Ак халь эй, персонаж интервью патчӗ ман, мен чӑваш элиди авторы тесе унта мана кайдан тустара пуҫларӗҫ. Халь тепӗр мен сарай лартса хурӑҫ. Ҫакӑн пек хитре вырӑнта ҫав пек сарайсем лартса хуни вӑл пространственно ҫитӗрать, уже мен шӑрӑк, ну, колодецсем пулса юлать. Уйрӑмах ҫав Московский проспект килнӗ чух Ну, лерен килеп пырча Атӑл ҫамек уҫӑлса кайт. Ахаль пӗр сарай. То есть ҫамек решенисене йышӑнать. Юх, вӑл хулана икӗ пӗр кунлӑха тумаҫҫӗ, ача икӗ ҫуртсене. Ҫамек питӗ мӗнле каламалла, тивӗҫлӗ ҫынсем пулмалла ҫавӑнта. Ну, чӗлхе пирки илсен те унта, юрӑ мӗнсен пирки илсен те, культура енӗпе илсе пулсан те, ҫавсене лайӑх ӑнланса малла аталантарма пултаракан ҫынсем кирлӗ. пай йывӑрттӑр та унта каллеге ларать. Мӗн тӑваҫҫӗ, мӗн тӑвассин ҫавӑраҫҫӗ. Ытти пирӗн чӑваш культури малла аталанасси пирки, чӑваш халӑх аталантарасси пирки шухӑшламаҫҫӗ. Ну, мана килӗшет ку идея, ку шухӑшта килӗшет. Чӑнахах тахҫанах хаҫат-журнал кирлӗ пирӗн. Ҫак мӗнсене уҫҫа ҫутатса параканни кирлӗ вӑл, халӑх патне ҫитермелле.

Начинать сознание изменять. Анлӑ, анлӑ ҫул каялла вӗсен ҫын пек пулса тухать хулара пӗр хӗрачана. Унта шахтовӑйсра пӗрремӗш вырӑнсенче ларма юраман негрсен. Кӗрет те ларать. Полицисем килсе каяҫ. Вара хулара пурте йышӑнаҫ негрсем. ҫӳреместпӗр тек автобуспа. Кайран леш мене закон тӑрӑх ӗнтӗ забастовка пек вӗсен йышӑнаҫ те кӗренсен лартма. Негрсем хӑйсем участоксене килсен манӑн та эсир манан та ҫырса хуни кӗрменте лартма тесе ҫам пек ҫӳренӗ. Ҫулталӑк виҫҫӗр савӑрну пуль ҫам пек тӑлса пырать. законне вара улӑштарать. Хӑват кирлӗ. Е он индиригантен. Эпир кунта, чӑнах та, вӑл шухӑшсем пӗрре, анчах та ҫыннисем кирлӗ иккен. Пӗри каять, тепри каять. Эпир ҫав кирлӗ вӑл. Вӑй, хӑват, хӑват кирлӗ. Хамӑрӑн шалти мӗнле вӑл? Эпир несӗлсем пирки тем те калаҫать, тесе ларатпӑр.

Пӗтӗмӗшле теорилле баласем та интереслӗ вот халӗ пулать, пӗтӗмӗшле килӗшет. Анчах та паятӑп мӗн ҫемдӗ хама валли тен пек ларах тен тен сире валли те мӗн пахпать. Чӑваш наци юхӑмӗ вот юлашки вот ну ҫак шыв вӑхӑтри те. Унта теорийлер скорее баласем пекех, конечно, интереслӗ сӑвӑ. Ну паятӑп ҫак пек социаллӑ пулнӑ пул. Мӗн темӑна лайӑхрах сӳтсе яватарасшӑн пулнӑ пулнӑ пулӑп. Чӑваш наци юхӑмӗ пур, наци пирки калаҫма унта вӗҫне кайса тупса берместӗн, паллах, унта питӗ сӑмхан калӑп, хорошая ради, мӗнсем кирлӗ, ким каламасын. Анчах та эп хам структури риск темскем, ну мӗнле структуралантарма система систематизацилеме хӑнӑхнӑ япала, деп пӗлсе тӑр, система ҫӗнтерес, структура кӗрес. Вот чӑваш наци юхӗмӗн паянхи вот мӗнле структурӑлан вӑл ҫатӑлӗ эффективлӑ пултӑр тесе чӑваш нацине аталантармалли хӑватлӑ инструмент пултӑр тесе ҫав мӗнле структурӑланасси пирки сӑмахран шутлаттармалла мӗнле структурӑлансалла ман сӑмахран питӗ нумай питӗ килӗшет эп мӗнле структурӑлансан мӗнле структурӑланса пымалла вӑл Мӗнле система курмалла унта пирӗн? Мӗн ҫӗнетессин, паллах, эпӗ пӗтӗмӗшле махман ҫемье, эпӗ видимо, тӗрӗсе калаҫни. Эпӗ ӑна паян еще гол каланин сӑмахи паян мана конкретно структура пирки. Мӗнле системӑламалла? Вӑл хӑех объективлӑ системӑланса пурӑнать, аниташса ҫав объективлӑ системӑланса структураланса пынине шута илсе мӗнле тата ӑна йӗркелештерсе манӑҫтарса пырасси пирки нумаях пулнӑ пул. Мӗнле пирӗн сӑмахран ҫав вӑхӑтра интеллектуалсене те, конкретлӑ практикӑра ӗҫлекенсене те, вырӑнта ӗҫлекенсене те ҫав, ҫав юхӑма пӗр еннелле хирӗҫтерсе ямаса пӗр еннелле сӗтӗрсе каймалла пултарать пыратпӑр. Чтобы э, результат пирӗн эффективлӑрах пулса пытӑр. Вот ҫав япала пирки вот интервью вот ҫав мӗнле структура, контракт структура пирки мӗш тесессӗн